झारखण्ड मैथिली मंच राँचीक तत्वावधानमे सोमवारके विद्यापति दलान हरमुख परिसरमे मिथिलाक प्रसिद्ध लोक पर्व कोजगराक सामूहिक आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम मिथिला परम्परा अनुसार समस्त विधि विधानसँ सम्पन्न कयल गेल। कार्यक्रमक शुरुआत भगवती वन्दना जय जय भैरवि असुर भयाउनि सँ कयल गेल। तदुपरान्त कोजगरासँ सम्बन्धित अनेक विद्यामे आकर्षक गीत नादके आनन्द भेटल। तत्पश्चात् प्रसाद केर रूपमे पान, मखान, बताशा आ मिठाइ आदि वितरण कएल गेल। कार्यक्रममे मुख्य रूपसँ संरक्षक अरुण कुमार झा, अध्यक्ष, विनय कुमार झा, महासचिव जयंत कुमार झा, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार मिश्र, प्रेमचंद्र झा, सतीश कुमार मिश्र, आशीष झा सहित अनेक सदस्य रहलनि। झारखंड मैथिली मंच द्वारा लगातार अपन स्थापना वर्ष स ल क लगभग पच्चीस साल स जते हम सब एत मिथिला के लोक सब प्रवासी के रूप में बसल रहल छी से अपन जे लोक पर्व छै तकरा हरेक लोक पर्व के हम सब मनबे के कोशिश करे छियै जे सामूहिक रूप से झारखंड मैथिली मंच के विद्यापति दलान पर जरूर मनबे ओहि क्रम में आइ कोजगरा सह आ, लक्ष्मी पूजा के आयोजन झारखंड मैथिली मंच केलक है जतऽ कोजगरा के जे विधिवत रूप से प्रचलित छै मखान पान लड्डू या और जे सामग्री छै समस्त लऽ कऽ हमसभ और माँ लक्ष्मी जी के पूजा अर्चना केलहुँ हैं आ संगे संग आपस में सब गोटे प्रसाद वितरण कऽ ई संदेश दै के कोशिश करै छियै जे मिथिला में आइ जे सगर राति जे इजोरिया रहै छै ओहि इजोरिया में जे अमृत वर्षा होइ छै आ ओहि कालमे लोग जे छै नव विवाहिता जिनका रहै छनि हुनका ओतऽ लोग पान मखानके श्रवण करैए ओकर ग्रहण करैए लेकिन ओकरा ग्रहणके लेल सामूहिक रूपसँ चूँकि ये प्रवास क्षेत्रमे ई नहि सम्भव भऽ सकै छै जेकि लोग एतऽ विवाह करथि आओर सब आयोजन एतहि करथि ताहि लऽ कऽ हमसब एक सामूहिक स्थलसँ निर्णय लऽ कऽ आ सामूहिक रूपसँ पान मखान या अन्य सामग्री जे लक्ष्मी जी के शोभनीय छै लक्ष्मी जी के जे चढ़ै छनि तकरा हमसभ वितरण के कार्य लगातार करै छी एहिमे दृष्टिकोणसँ आइ सेहो झारखंड मैथिली मंच कोजगरा लक्ष्मी पूजा केलक है झारखंड में बसल तमाम मैथिल के और मैथिल प्रेमी के झारखंड मैथिली मंच के

आओर अपना सबमे मिल बाँटि कऽ ओकर प्रसादके वितरण करै छी समस्त लोकके कोजगरामे माता लक्ष्मी माता सरस्वती अपन आशीर्वाद देथिन एहि कामनाके साथ नमस्कार धन्यवाद जयंत कुमार झा महासचिव झारखंड मैथिली मंच छलैया सह लक्ष्मी पूजा झारखंड मैथिली मंच में प्रत्येक वर्ष के भांति जे छै से ओहू बेर कोजगरा सह लक्ष्मी पूजा के आयोजन छल पूरे शहर के तमाम मतलब के मोहल्ला से सैकड़ों के संख्या में लोग आइ उपस्थित भेला आ एहि जे छै से पूजन में पूजा में सम्मिलित भेला ताहिके लेल सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि बहुत बहुत बधाई सबके दै छियनि सबके घर में माता लक्ष्मी जे छै तऽ धन लक्ष्मीसँ एकदम भरण पूरण कर दैत रहथिन इएह हमर जे छै से मनोकामना अइ अभिलाषा अछि बहुत एकर झारखंडमे पूर्ण रूपसँ बहुत समर्थन हमरा सबके भेटैए आओर हरेक साल जे हमसब पूजा करै छी ताहिमे जे छै से लोकके वृद्धि सेहो भेल जाइत रहल छनि आ बड़ा उत्साहसँ जे केओ नहियो अयलथि है तो चूंकि अखन आई जे छलिए साढ़े पाँच से साढ़े सात बजे के बीच में ई त्यौहार मनबे के समय छलिए निर्धारित ताहि दुआरे बहुत सारा आदमी अपना घर में सेहो छथि ओ सब अपना अपना घर से सेहो पूजा कऽ कऽ हमरा सबके फोन द्वारा जे छै से अपन अपन उपस्थिति के जे छै के लेल सूचित कऽ कोजगरा के देलकै। कनी महत्व अहाँ बताउ दर्शक लेल अच्छा कोजगरा के बड्ड बेसी अपना सब मिथिलांचल में बड्ड महत्व छै अजुका दिन चूंकि शरद पूर्णिमा सेहो छियै अजुका दिन जे छै से पान म- ई मखान एकरा खायके सेहो बड्ड महत्व छै आइ नवविवाहिताके ओतऽ जे छथिन जे नव नव वर वधूके जे विवाह भेलनि हेँ तऽ मतलब कि कनियाँके ओतऽसँ जे छै से बरके ओतऽ जे छै अजुका दिन पान ई मखान लड्डू ई बताशा इत्यादि जे छै से सामग्री ओतऽसँ जाइ छै आ पूरा गाममे जे छै अजुका दिन वितरण कयल जाइ छै ततहो उपरान्त जे छै पूजाके बाद एगो भोज सेहो गाँवमे लोकसभ करै छै बड़ा हर्षोल्लास सङ्गे जे छै से मिथिलाञ्चलके लोक एकरा एकदम मने सैकड़ो वर्षसँ मनबैत चलि आयल हँ। हमर नाम विनय कुमार झा झारखंड मैथिली मंचके वर्तमानमे अध्यक्ष छी